Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Telaq minn hemm u ġie pajjiżu, u marru miegħu id-dixxipli tiegħu. Meta ġie s-Sibt, qabad jgħallem fis-sinagoga, u ħafna meta semgħuh, Bdew jistagħġbu u jgħidu, Mnejn għandu dan kollu? X'għerfu dan li kien mogħti lilu, u dawn l-għemejjel ta' l-għaġeb li saru b'idejh? Dan mhux il-mastru daxxa bin Marija, u ħu Ġakbu u Ġożè u Ġuda u Xmun? Uħud u l-bniet mhumiex hawn magħna wkoll? U kienu jitfixklu minħabba fih. Imma Ġesù qalilhom, Profeta qatt ma hu bla ġieħ ħlief f'pajjiżu, fost qrabatu u f'daru. U ma seta' jagħmel l-ebda miraklu ħlief li fejjaq xi ftit morda billi qegħdilhom idejh fuqhom. u baqa' mistagħġeb bin-nuqqas ta' twemmin tagħhom u kien idur marħula talli dwar jgħallem. F'ambjent ċkejken bħalma huwa ta' Nazaret, tiġina faċli għalina l-Maltin nimmaġinaw ambjent fejn kulħadd jaf lil kulħadd. Ġesù jinsab fost qrabatu, fost niesu, Kulħadd jaf min hu, kulħadd jaf l-ambjent familjari tiegħu. Jafu lil ommu, Marija, u lil qrabatu l-aktar stretti u lil kuġinitu. Madankollu, huma jibqgħu mistagħġba kif bniedem mir-raħal ċkejken tagħhom seta' jwettaq dawn l-opri kollha. U Ġesù jibqa' mistagħġeb b'dan kollu, minħabba l-fatt illi ma kien qed jippretendi qatt illi jmur ġo pajjiżu u proprju f'pajjiżu huwa ma jiġix milqugħ, huwa ma jiġix mifhmum u l-opri tiegħu jfixklu lil niesu. Dan in-nuqqas ta' fidi min-naħa tal-poplu ta' Nazaret, il-poplu li kien jaf lil Ġesù sa minn xkunitu, f'Ġesù iħalli effett negattiv. Effett negattiv illi ma jħallihx iwettaq aktar opri. Però in-nuqqas tal-opri ta' Ġesù proprju fil-belt tiegħu, jiġi mill-fatt tan-nuqqas ta' fidi min-naħa tal-poplu, tant illi kellu jitlaq minn hemm u jmur u jxandar f'post ieħor. Dan nuqqas ta' fidi forsi jista' jikkaratterizza anki lilna lkoll, li minkejja l-fatt illi ninsabu mdawrin b'ħafna knejjes u b'ħafna saċerdoti, però nsibuha bi tqila biex insegwu dak li l-Mulej irid minna. Forsi l-kliem li nisimgħu huwa tqil wisq biex nifhmuh, u għax huwa kliem li jiċċallinġjana, jiċċallinġjana għal bidla radikali f'ħajjitna. Il-kelma ta' Ġesù Jekk nifhimawha, ma tridx tkun biss kelma li tgħaddi minn widna u toħroġ mill-widna l-oħra, imma trid tkun kelma li nilqgħuha fil-qalb tagħna, kelma li ġġagħalna ninbidlu, kelma li trid iġġagħalna nwettqu l-bidla li hemm bżonn nwettqu fil-ħajja tagħna u fil-ħajja ta' dawk ta' madwarna. Għalhekk f'dan il-Ħadd, Ejjew nitolbu lill-Mulej Ġesù sabiex nagħmlu ma sabiex ma nkunux bħan-nies ta' Nazaret illi nitfixklu quddiem it-tagħlim ta' Ġesù imma nħallu t-tagħlim ta' Ġesù jgħammar fina biex hekk inkunu tassew dixxipli leali lejh.